Mũtũndũ nĩ mũtĩ wa kĩmerera. Tabarĩra-inĩ ĩno nguhĩ tũkũrora mũtũndũ ũhũthĩkaga atĩa ũrigiti-inĩ na marĩa matũrigicĩirie. Mũtũndũ rĩrĩa wĩ mũnyinyi nĩwĩtagwo gatũndũ. Rĩtwa rĩrĩ rĩanahũthĩka kũhe itũra rĩtwa. Mũtũndũ ũkũraga kuma mbegũ-inĩ. Nĩũkoragwo na mathangũ maramu ma mũmbĩre wa ngoro. Mũtũndũ ũyũ nĩguo ũhũthagĩrwo gũthondeka mũtũndũ wa njora. Wetirwo mũtũndũ wa njora. nĩguo kũũtigithũrana na mũtũndũ mĩthemba ĩrĩa ĩngĩ ĩĩrĩ Arĩmi hamwe na aramati a mĩtitũ nĩmabatiĩ kũroraga mĩtĩ ĩno nĩguo makona kana ĩna tũtambi twanangi Mĩtĩ ya kĩmerera nĩyendetwo mũno nĩ nyamũ cia gĩthaka hamwe na nyamũ iria tũrĩithagia mĩciĩ-inĩ itũ, kwoguo ĩgakorwo ĩ ũgwati-inĩ wa kwanangwo. Makoni maguo matironeka me manange. Kĩrĩa kĩrarĩa mathangũ maya kĩroneka atĩ kĩrutaga wĩra ũyũ mũru ũtukũ nginyagia rũcinĩ. Mũtĩ wanangwo gĩthemba gĩkĩ nĩũkoragwo na ũhotomu mũkũrĩre-inĩ waguo. Hena gathangũ ka mũkindũri. Mũkindũri na mũtũndũ ũkoragwo wĩ wa mbarĩ ĩmwe. Haroneka atĩ Gũtirĩ ithangũ ona rĩmwe rĩtarĩ rĩtũre karima. Kahwainĩ ga thinacara ngĩenda kũmenya mũno nĩkĩĩ gĩkĩ kĩrananga mũtĩ ũyũ, nĩnjokete o mũtĩ-inĩ ũyũ na kĩrĩa ndĩrakora... Nĩ kĩramba gĩgathitũra na ngacoka ngeka ũthuthuria wakwa. Kĩrĩa ndĩrakora nĩ thuraku ĩranyua maĩ kuma ithangũ-inĩ rĩa mũtũndũ na ĩgakĩoneka tiyo ĩratũra marima maya. Nyamũ ĩrĩa ĩngĩ ndĩrona nĩ nding'oing'o ĩrĩa ĩtagwo na gĩthũngũ the festive leaf bug ,nduragu ĩno na nding'oing'o ĩno cironeka cio cirutaga wĩra ngũrani na ũrĩa ũrutĩirwo mathangũ ma mũtĩ ũyũ, kũringana na ũmenyeri wa wĩra ũyũ marima ma mũthemba ũyũ matũragwo nĩ igunyũ na thatũ, tondũ twarora nding'oing'o ĩno yo ĩroneka ĩrenda kũrĩa ithangũ rĩa mũmera wĩtagwo rwegethia, na ndĩrahutia mathangũ ma mũtũndũ. No twaikaranga haha tũkona nĩ kĩrĩaga mathangũ ma mũtũndũ marĩa momũ. Nding'oing'o ĩno nĩ ĩroneka ĩna thoni na yona kamera ya mĩmũrĩka no gwĩthara ĩrethara. Ithangũ rĩrĩ nĩ rĩa rwegethia, na nĩruo tũrakĩona nding'oing'o ĩno yendete. Ũthuthuria makĩria nĩ ũgwĩkwo nĩ Village TV Kenya tũmenye nĩkĩĩ kĩrarĩa mĩtĩ ĩno. Mathangũ ma mũtũndũ nĩmacenjagia magatuĩka ma rangi wa ngoikoni o ũrĩa ithangũ rĩu rĩrathiĩ rĩgĩkũraga. Nĩrĩcokaga rĩoma rĩkagwa thĩ. Athuthuria maratwĩra atĩ mũtũndũ nĩũteithagia ũrigiti-inĩ wa kũruta mbatata mĩri nĩhũthagĩrwo kũrigita marĩria na nĩkĩhũthagĩrwo kũrigita ironda. Mũtĩ wa mũtũndũ nĩ ũhũthagĩrũo gũthondeka njũng'wa. No ũhũthagĩrũo gũthondeka mũtũndũ wa njora. No ũhũthagĩrũo gũthondeka gĩtatĩ na nĩguo mũtego wa huko. Rũhuho nĩ rũteithagia gũtukania mbegũ cia mĩtĩ ĩno. Mbegũ ici tũraria ũhoro wacio nĩ iria twĩtaga na gĩthũngũ pollen. Ti tũtambi tuothe tũũru nĩ amu njũkĩ, kĩgi, thigiriri nĩ citeithagia mĩtĩ gũtukania mbegũ. Kĩro kĩa mũtũndũ kĩa thondia-rĩ, gĩkoragwo gĩ kĩa rangi wa green. Thutha nĩ gĩgũtuthũka gĩcenjie rangi kuma green nginya ngoikoni njambicuku. Na hau nĩho tũtambi tũrĩa tũtukanagia mbegũ ta kĩgi tũgũka tũteithie mũtĩ ũyũ gũtukania mbegũ ciaguo. Kĩro kĩa mũtũndũ nĩgĩkoragwo na ngogoyo nyingĩ na rĩmwe nĩkuoneka ĩkĩnyũrũrũka ĩkagwa thĩ. Thutha wa kĩro gũtukanio, mbegũ cia mũtũndũ nĩcionekaga ciakũra ciĩ gatutu-inĩ Cihana o ta cia mũkindũri ũrĩa tũkiugire atĩ nĩ cia mbarĩ ĩmwe. Ngũrani ya mbegũ cia mũtũndũ na cia mũkindũri no ũtungutu tondũ cia mũtũndũ cititunguhaga ta cia mũkindũri. Mũndũ no oherwo Nĩ kuuga atĩ mbegũ cia mũtũndũ nĩ cia mũkindũri nĩamu cierĩ nĩ cikoragwo cihanaine. Mbegũ cia mĩtĩ ĩno ya kĩmerera citikoragwo na thĩna mũnene wa kũmera. Mũtĩ wa mũtũndũ nduonekaga wĩna thĩna wa gũkũranĩra na mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ. Mũtĩ ũyũ wa mũtũndũ ndunĩkaga raithi, ihonge ciaguo citikahũkaga ta mĩtĩ ĩrĩa tuonaga ya kũrehwo, nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ exotic. Mũtũndũ nĩwĩtiragia morũrũ ma rĩera rĩũru. Mũtũndũ nĩ mũtĩ ũmwe wa ĩrĩa ya bata mũno harĩ marĩa matũrigicĩirie na ũrigiti-inĩ na nĩ ĩkwenda ĩgitĩrwo na njĩra nene mũno. Ndoro na tĩri nĩ kĩonereria atĩ nyoni nĩ ciũmbaga rũhonge-inĩ rwa mũtũndũ. Athuthuria maratwĩra atĩ nyoni hamwe na nyamũ cia kĩmerera gũkũ Kenya citiendete mĩtĩ ya kũrehwo, nĩyo twĩtaga exotic trees, nĩkĩo mĩtĩ ya kĩmerera ta mũtũndũ ĩkwenda ĩgitĩrwo. Tũnyaganyaga twerũ ithangũinĩ nĩ kĩonereria kĩa ngi ĩkĩonga maĩ ithangũinĩ. Mũrũri warega kwanangwo nĩ kuga mũtũndũ ndũkũhotoma. Mũtĩ wa mũtũndũ nĩ ũrutaga thuna njerũ rũhongeinĩ. Thuna njerũ nĩ cikoragwo na rwamba. Mũtũndũ nĩũteithagia mĩmera ya ihũrũra gũtamba naguo na kũgitĩra mĩmera ĩyo. Ihũrũra rĩrĩ rĩna mathangũ mekũhana ota ma mũtũndũ kwoguo ũkahota kwĩhithania na mũndũ tiga arorire wega ndangĩona ihũrũra harĩa rĩanjĩirie na harĩa rĩrĩkĩire. Mũngũrwa wa mũtĩ wa mũnderendũ ũrakũrĩra gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ mũnene wa mũbariti hamwe na mũtĩ wa mũkindũri